Hei vawiin hianin ram lei tumin kan vak chhuak leh a, Reiek lampang te, Chungtlang lampangah te ram lei tur te kha chu kan awm hian ka awm hmua hmun tha tak tak mai kha a awm a, Muthiah te amaherawh chu Lengpui lampang te leng te lampang te hi kan awn deuh hlek a, an ram ngainat lampang a nia chuvang chuanin heti lampang hi kan zuk. zung leh dawn a ni a, kan duang zawng te kan hmuh nih chuanin kan lei anga ka budget hi a sang em em lo a, chuvang chuanin ram tha si, tlawm si, lirtheihna a tlawhpawh ram, electric leh phone signal te leh internet hman theihna lai kha ka duh bawk si a, chuvang chuanin a hla deuh hlek a nih pawh khan khatiang awm tur ah khan zawng deuh hlek a ni a, chuvang chuanin. Ahh kan hmu hnai vai viau lo mai thei bawk a. Ahh ama erawh chu tha deuh tak chu lei kan tum veng a. Hei pawhin hianin ram en turin kan chu kal leh a nia. Kan ram en tur hi a hmasa kan en hmasa kha ṭin sa rih hmun a nia. A hmasa bera kan en ṭin hnih nia chu chu mi hian min lo lei khalh hman a. Ṭin sa rih hmun kan en zo leh tawh a hei tunah hianin. Ṭin hnih leh tlem ṭim ṭin thum tling lo set ram kan en leh dawn nia. Hemi hi kawngpui an a nia. A bulah hian lui te awm an tia chuvang chuanin hemi hi kha an en leh dawn nia. Ram lei hi fimkhur a ngai a. Tihsual lohna turin fimkhur takin. A neitute nen pawh indawhra ngai dawn a ni. Mizoram kawng hmun hrang hrang hi a chhe deuh vek tih ila kan sawi sual lo tlangpuiin ka ring a, a chhe hlawm em em mai a. Ama ruah chu rin loh tak maiin lo tha phian mai a, tlan te nuam viau mai a, aa mam tha a, miin tlan tam lo nge mawni, kawng hi tha em em mai a. Ram ka lei tur hi miin a huan an ti a, zaupui lo a vah tih vel kha ka tum a ni lo a. Ram leia ramngaw kara thlam sak emaw in sak a ramhnuai kara khaw sak kha ka chak a nia. Ri vel pawh nei vak lo a khaw sak mi chen loh na laia khaw sak kha nia ka chak chu. Chuvang chu ram chu ka zawng a nia. Amaherawh chu kawngpui atanga hla lo kha ka duh bawk sia. Tuna ka ram en tur ram hi. Ahh fuh dawn viau in ka hria a, ram chhungte kan en kual a, ahh ru hmun leh mau hmun vek kha a ni a mah ruah chu, heng zawng zawng hi clear vek ka tum lo a, sap fai vek ka tum lo a, fah fai ka tum lo bawk a, ka awmna lai tur lai thlam ka sakna lai tur vel hi ka ti fai ang a, a bul velah thlai eng eng emaw ei chawp tur tiang hmarchak an tih te, khatiang neuh neuh mai an tih vel te, khatiang vel kha a ni mai dawn a, a vai a vah fai ka tum lo a ni. Chu chu ka tum dan hi a lo neih tih ang vel kha a ni lo a, he ram ka lei tum dan hi chu khuar chang, khawpui nunnin chang a ram hnuai ngawk kara va nun kha a ni ka tum chu. Hetiang kan haw leh vang vang a, a han sawi fel a ti hianin a man te pawh kan ha in hlan ang a, kut chu ka thlak chhunzawm nghal mai dawn a, ka sawi tawh ang khan ram hnuai kara khaw sak kha a ni ka tum deuh ber mai chu. Ti hianin ka sawi tawh ang khan ram chu kan han lei fel a. Kawng te engmah awm bawk si lo chhung luh tur vel thian kawng te kan han sial fel a. Tian hei a chhung hi tlam sak na lai vel tur lai hi rawhmun kan tih tawh rua leh mau hmun kan tih tawh heti hian kan han sam fai a. Heti lai vel hmunah hian kan sa dawn heti hian dap te kan chik tir a tih hian thlam pawh khan a zo thiang ber ka duh bawk si a. Thian kan han rel a. Di ka duh bawk sia, ma rawzut di ringawt chu chung kha di hmuh tur a tam lo nen tikhanin chung kha silh pawlinin ka khuh phawt ang a. Heti lai hmun hi nia Sweetheart ang khanin ka zuk riahna tur khawpui nun ka nina nin changa ka zuk riahthlakna tur ang kha ni dawn ta. Chhungte leh. U fate velin min riahpui peih chuan min riahpui a duh duh, zuriat tla thei dawn a ni ti hian ama erawh chu zo tak ahh anga chhuah ka duh a, a chhuat dap a bang dap a chung di ka ti a, ama erawh chu chung di hi di hi lak tur hi kan hmuh hnem lo vang hianin ti hianin silpaulin hi kan han thuah nawn leh a nia ahh zo theng ber ang kha ka duh a ti hianin ahh a bul hnai velah hian tung an awm bawk si lo a.

tlai vel hi tui dehna lai tur vel a nia tah hian kawngka a awm a vel chu a ni dawn a ni la hnawk tut tep khawp mai a.

lo vah pui vel kan ti bak dawn lo kan tih kha awm hmun lai bul bawr vel hi kan han thiam fai ang a ti hian chetna lai tur tui hi sawti lamah sawnin lui kha a luang a heta tang hian tui kan lang a ti hian tlai vanah hian tui rin theih turin hei tlai thingkung piah lampang daih ah heta tang kan la thla dawn nih chu.

Hlauh kha kan ngah dawn sia kan ti a umm hetlai ropui hmun hi tlai raw hmun hi thiah tur kan ti naktuk ah hianin tlai hi an thiat ang a tlangval chak deuh hlagin tlai hmun hi a pik khawp mai hu. Pu Pu Thiangaia khutlam pang khu Zawl awi enge a zawl ang reng a tlai teh khu a tlai khu kan hman duh lai nia heti lampang hi sam fai bawk tuna sam sam fai te hetam mah hian ni rawn kal a tur khan hei tlai rawh hmun hian a hliah deuh deuh a hi tlam pang khi tlai vel lai khi ni rawn luh na lai tur khan hliah deuh thup a khi tlai khi tlem.

hmeichhia vel an dek dawn hian hlau ṭhin a tum ri a, a ri ah hian tum an awm loh vang hian hal tuk loh kha kan ti deuh dawn ni. Tin kan hawl hei ho kawng a ni a, hei kan kawng sial te kha a ni a, ka chau khawp mai a chhan chu rawhmun leh mau hmun a ni a, kan tan. Tikhanin kan tihfai na lamah khanin ban a kham tui mai a, kan thlan viau viau a, t-shirt te hi hnu huh hnu mai a, aaa haw leh tur kan ni bawk si a, tikhanin tuiah te ka zut in silfaiin kan haw leh dawn a ni. Kalkawng hi a la zing khawp mai a, mahse chu kal tawng tawng thei a nih kha chuanin pawi ka ti lo a. A rem deuh lai ber khan thla hmasak kha ngai bawk si adi hian kawng kan han sial vel a ni. Vawhmun timama hmun a ni a. Ka kawng han sil bawk a hau tak khawp mai. Tan vek kha ngai bawk si. Mizorama ram lei hi chu hmun zau hmun zawlrem tak hi a vang khawp mai a. A hei pawh hi a rem pangai tha pangai a ni a, amaherawh chu a rem lai han chho dawn kha chuan in kei a han kal chho ve fe kha chu ka ngai a ni tih ang kha ni deuh zel Mizoram ah a bikin tlang ram a awm kan nia hmun zawl chu hmuh tur hmun zawl tlat ram lei tur hi vang khawp mai. Kan han tal rei dawn a, kalkawng te pawhin nuam chho zel tur a han ngai ve khawp mai teh ang. Chauh theih lak lak khawp mai hnathawh zawh a han kal leh tau tau mai chu. Hemi kan ram lei chhungah hianin tui khawh thla tha zet mai hi hei hi a awm a, a tui hi thianghlim em em mai bawk a, tha lai pawh ka ang lo a nia, hei tunlai tui tlem lai pawh hianin a tui hi a tlem phah em em chu a awng lo a, thianghlim em em mai a hei hi, thlam bula kan lak tura kan han enfiah chu a nia, a tui khawh thla bul lai bawr vel hi a nuam em em mai a. Thianzo chhungkua vel pawh han intihlîm dâwn pawh heti lai hmun hi a rem êm êm a ni. Khat aṭang khân tui kan la tih hianin thlam chhak lamah in tiang kan haw tîr a. Hei hi na hmunah chuanin thlam a khawih thei tûrin, herhawh thei tûrin kan la siam dâwn a ni. Tihianin a bul vel chu han silh ti fai a. Hmara chu duh thu la sâm lo a, kutthlâk tûr a tam khawp mai.

Kawng chhe lutuk leh khu lutuk avang hianin ahh thawmhnaw zawng zawng hi paw thur zai la, motor in kan kal bawk si lo, scooty in kan kal bawk si lo, hri tlan a awl duh viau a, ama erawh chu face mask hi kan vuah a, tarmit kan vuah bawk a, khuitheiang ber a inthuam vang, kan khu luih thei a ni, tiangin hnathawk zo kan haw leh vang vang a ni. mawi khawp mai thin in a haw kawng te hi chu hlim awm thin khawp mai.